Gaty diýýä, başagaý ýaşaýas diýýä. Hawa. Oba ýeri has rahat diýýä meselem. Hawa. Näme şu başagaýlygy näme döredýär? Biz kellämizi döredýämi? Kellämizde bar-a, birinjiden sögüşýän adamlarymyz bar. Ýa-da birini bir zat sud etjek bolýan adamlarymyz bar kellede. Kellede ýara şu başagaý diýýä. Durmuşda-da oňa-da ýetjek bolýas, muňa-da bir galyp barýan ýalak dagy bir zatlardan. Hawa. Ýöne ol ýalak zat ýok. Daş ýola seredip bir durup, Bir säginseň, daş-töweregiňi synlasaň, hiç zadam ýok, alan galaňam ýok. Hawa. Üýtgeşik ilden başaran bir işiňem ýok. Senem il bilen gyra deň boldy. Ýöne biz kellämizde bir giden zir-zibille o kelläňe şu duruşy bilen şony tertipläpjik, tertipläpjik bölüşdirsek, bizem arkaýyn rahat ýaşap bileris. Şol ýaryşýas hakyky şol. Ha, o ýaryşýas. Biz ýaman ýaryşýas özem. Hamana galyp barýan ýaly o üýtgeşik zadam ýok, alýan galamyzam ýok. Şu ýaryşmak duýgusyny has güýçlendirýän zat näme diýsene? Şolaryň biri. Internet. Hawa. Internet diýmän, sosial media diýeýin. Hawa. Hawa, edil özi şol. Şol beýlekileň görýäň-de, edýän işini, durmuşyny görýäň welin, olar has köpräk işleýän ýaly, has köpräk gazanan ýaly, olaryň dostam kän, owadanragam. Edil şol ýaly bolýar şol awa. Durýuň, Hawa. duýuň, şo duýuň berýär ýöne. Hawa. Bada mysal üçin oba barýaň, ha? Hawa. oba barýaň, kakaň, ataň ýanyna barýaň, ol hem i bir i mysala bir hili sesüýnsiz öz akynly akymy bilen hiç hereket edip ýörler-de. O ýaşaşyp Hawa. ýörler. Men indi Hawa. biziň gyzykýan zatlarymyz üçin bular üçin düýbünden gyzykly däl diýen-de. Olar öz durmuşlaryny ýaşap ýörler. Biziň uly boldup, Olar hili gözümizi ägirt orna eýer tutýan zatlar olar üçin türkmençe köşe dileýsen witçikde ha. Hawa. Hiç zatlar olar hakyky durmuşynda lezzet alýarlar. Şu bir baga güllände hem lezzet alýarlar ýa-ni nahyl nahyl ekme möwsümi gelýär bolýar şonda hem lezzet alýarlar. Suw suw bermekden hem lezzet alýarlar. Bir maliýe tagara salmakdan hem lezzet alýarlar. Biz bolsa indi şul haýdan haý haýdan haý haýdan haý şol galyp barýan ýaly ondan bir surat paýlaşsa-da Şoňa ýetjek bolup senem şolar surat paýlaşjak bolup bir hili janyma çykyp barýar da o. Has sada durmuşda ýaşaýanlar has bir hili Hawa. Rahat ýaşaýan ýaly göwnüme. Hawa, göwnüme de hakyky şol. Şu mellegine çykar, malyna sereder. Ýa edil obada diýjek bolamak şäherde de bar-da. Şäherde de bar, hawa. Şo bir gündelik durmuşy bilen gümra bolup ýaşap ýören adamlar has bir hili şolam hem durmuşy bilen tigrenip ýörler o neden bolýar bu neden bolýar gidijek şu kindi bada kindi bada işler bilen özüne lezzet alyp durmuşyndan böyle özüni gyzykdyrýar da biz bolin şu iliňkä seredip oňa seredip deňeşdirýär şu deňeşdirmek ýak ýaly hawa hakykat deňeşdirýär oň bilen muň bilen şu deňeşdirmek diýen zady kelläňden pozup aýraýmasaň wara iň bize azap berýän Hunagy baryny ýutdurýan şol bizi deňeşdirmekle. Ol etdi, menem edin. Ol etdi, menem etjek bolaýyn. Menem galaýmaýyn. Ondan kelläňden aýyrýaň şol atlary. Eý bolupdyr da, bizem baryberis. Senem baryber diýýän bizem. Iň soň ahyrynda da bir ýerik barýaňda şol durmuşyňdan lezzet almaly, aram tapmaly. Hawa. Şoňa garaýyň. Eger şoňa bar bilmejek bolsaň, ýaşanyň ne manysy bar, ylganyň ne manysy bar? Şu aram gowy söz-aý, men şony öňräk tapmadym. Beýlemi? Hawa. Nememi şol? Türklerdäki huzur bolup gelýärmi? Hawa, edil özi bolýar şol. Şoň tapmadym-da. Rahat diýip dursuň ýa. Hawa, içki rahatlyk diýdim, zat diýdim. Aram, aram edil şo-da şol. Gaty gowy söz. Zadam bardyr, aramgäh hem diýýäs-ä biz, mysal üçin, birine Soltananjar aramgäh diýen şo taýda iň soňunda barjak iň soňky huzurly ýerde şo. Hemme dünýä aladalaryndan dynyp barýan ýerde şo. Inna inna arkaýyn hemme adam dyndy mowdy diýilýän zatda içinde bir bir hili arkaýynlyk hizil edip bir hüzürini görýän şol aram bolýar-da. Indi öňräk bir wideoňda oçur hakda aýdyp geçdiň. Hawa. Indi daşary ýurt sözlerini ulanmaýan dil ýa halk barmyka? Ýokdur. Hemme kişiden bulanýar alynma sözler. Indi alynma sözler, alynma sözler bolanda baram, hemme dilde-de bar. Mysal üçin diýeli, iň uly diller diýip hasaplanýan, mysal üçin nemes dili bolsun, fransuz dili bolsun, rus dili bolsun, şolaryň içinde doly bizden kän alynma sözler bar. Mysal üçin size aýtsam, e şolam rus sözi dälmi diýersiň, mysal üçin, şpriç, şlagbaum, kurort, tufli, şu sözler bar-a. Hemmesi nemes sözler. Hmm. Ya zat size aýtjagym däl, to internasional, intuisiýa, o sözler bar-a. Eýşin, eýşin bolup gutarýan sözler aýtjagym däl, to rus dilindäki bar-a. Ýöne şu söz alan wagtyň öz äheňiňe, gürleýiş äheňiňe boýun egdirip almaly. Ýaňky intuition sözüni orslar intuitsiýa diýip alýar. Şu hamany eşitýän rus sözi ýalak da şol. Şeýdip almaly, alan, alan wagtyň. Eger şonu şeýdip hmm. alyp bilmejek bolsaň, söz almaly däl. Mysal, mysal getirip boljak. Mysal üçin aýdaýyn size. Eee, diýeli, onam niden bilip bolýar almaly däl. Haýsy söz, haýsy dilden almaly söz almaly däl. Mysal üçin size sorasam, eee, Sankt Peterburg sözi şeýledem. Orsça aýdylyşy şoň Sankt Peterburg. Hawa. Indi men şoňa Sankt Peterburg diýsem, gülkünçde. Maňa gülkünçde. Näme diýsem? Sankt Peterburg diýsem. Biz N K N G i diline gelse biz N harpy görýäs. Hawa, hä. Sankt Peterburg diýsem. Hawa. S harpy aýdamok men. Sankt Peterburg diýen. Aha. Ol şeý diýsem gülkünçde adamlara. Maňa gülkünçde, ýöne adamlara gülkünç şol. Ýa mysal üçin Vladivostok sözüne men Vladivostok diýsem. Gülkünç çaýalda şol adamlara. Ondan ýöne ol gülkünç bolsa, onda bu rus biriniň köşe keşi diýmesem gülkünç bolmaly bolýar. Anaw. Aw anaw diýmesem gülkünç bolmaly bolýar. Karrykala diýmesem, kuşka diýmesem, ýaňky anaw diýmesem, keşi diýmesem gülkünç bolmaly bolýar. Aslynda dogrusy şu rusuň edýäni dogry. Öz aýdyş äheňine görä aýdýar. Seň aýtjak bolşuňa görä aýdanok ol. Öz öz ene-atasyndan nähili eşiden bolsa şo sözleri aýdyş aýtmany şeýdip aýdýar. A biz näme edýäs? Şol milletiň öz aýdyşy ýaly aýtjak bolýar. Şeýtdir hem başga bir diliň öňünde ejizlejek bolýar. Şo ýagdaýda şo sözi almaly däl. Oň düzgünlerine tabyn bolýas diýjek bolýar. Oň düzgünlerine tabyn bolýas. Hak, ine şo tüýs gün barmak basyp aýtdyň şony. Ýa mysal üçin diýeli, mysal üçin Moskwa şäher şeýledem. Iňlis gelýär Moskow diýýär. Türk gelýär oňa Moskowa diýýär. Biz bolsa şuny Moskwa diýip aýtjak bolýarys. Ýa mysal üçin biziň Aşgabat paýtagymyzda Aşgabat diýip biziň aýdyşymyzy aýdýan ýok. Aşgabat diýýär, ol başga bir zat diýýär, bul başga bir zat diýýär. Öz aýdyş äheňine görä aýdýar. Biz hem şeýtmeli. Ýa eger şeýdip bilmeýän bolsak, şu şu dilden alma söz almajak bolmaly başarsaň. Ýa mysal üçin diýeli, bizde pars sözler kän-de. Isfahan diýip şäherler bar. Biz mysal üçin oňa biz Isfahan diýýäs. Gördüň gülkünç däl bize hiç il gülkünç duýgyny oýaranok. Biz ýa şo möwriti geçirdik. Biz pars diliň öňünde biz hiç il ejizlämzok. Arkaýyn aly bermeli alma söz. Alma söz almasaň dil baýamaýaram. Mysal üçin şu şuly ýalykda şeýdip düşündirseň gowy bolýar oňa. Mysal üçin men Hytaýdan bir mata aldym. Köýne gedip dikdim, daşy güzek dip satdym. Şol meň önümim-de. Men çig maly başga dilden alanam bolsam, asly meň sözüm şol. Türkmen çöleşen türkmen söz bolýar. Ol eýýäm ol şu diliň, şu sözüň ata watany, meň şu manyda ulanyp ýörenmem bilenok, habarym ýok. Hmm. O söz, o sözdürem öýtmeýär. Hawa. Mysal, ýöne biz şu wagtymyzda bizem berdik beýleki dillere. Ýaňky pars dilinde mysal üçin otaw diýip söz bar, aga diýip söz bar, sowat diýip söz bar. Biziň sözlerimiz şolar. A rus dilinde de bar, mysal üçin bagatyr, bizdäki batyr sözi şol. Biziň sözlerimiz ýany bu zat geň zat däl bu. Bizem şu wagtymyzda bir alyş-çalyş da bu haryt ýalak sözem edil janly bir zat. Alýaň, berýäň, alýaň, berýäň. Ýöne alan wagtyň şoňa obaň çetinden girip başlan bolsa, şo sözi saklaýaň. Asyl gelen milli mil haýsy milletden gelen bolsa, şoň eşiginde şoň milli lybaslaryny çykarýaň-da, donuny, telpegini, guşagyny daňyp täzeden alýaň. Oýa şony türkmençeleşdirýäň-de. Şony türkmençeleşdirýäň, şonda gowy bolýar. Indi seret, türkmençeleşdirjek bolsaň, halkyň ulanyşy ýaly alybermelimi ýa Ýörite türkmenleşdirmelimi? Başardygyňdan halkyň öz ulanyşy ýaly almaly şony. Edil şol haýsy milletde dörän bolsa şolar aýtjak bolup kösen oturmaly däldir. Hemme dillerem şeýdýär şony. Eger mysal üçin diýseň, e, näme orslarda mysal üçin näme diýeli? E, bürgüt sözi bar berkut bileňmi orýol diýen barada berkut diýen bar orýol diýip bar bileňmi orýol diýip bar berkut biz bürgüdimizi berkut diýip ulanýar ony görüň öz äheňine görä aýdýar şony şol alak bolmaly aýdan wagtyň bara öwrenişip gidýäň soň gülkünç alak başda bolýn soň öwrenişýäň şol zada haýsy görnüşini kabul etmeli meň pikirimçe halk ulanýan bolsa şol has bir tebigy ýagdaýda şeýle bolda şol halkyň ulanyşyny bara bir dilçi Seljerip almaly şony. Ýöne ony dilçiň elinden geçmeli. Adamlara ony men boýnuna goýup bolýar muny. Ýok, dilçi kinolaryň üsti bilen, multfilmleriň üsti bilen, ýa-da aýdymlaryň üsti bilen aýtsaň, öz ornap, ornap bir giňäp, örüsi giňäp gidýär. Indi oçur näme? Oçur, nobat, hatar. Oçur ulyny bilýäsmi? Oçur Özüňde ba söz ba bolsa, alma söz alma soň. Eger şol oçur sözüniň türkmençesinde ba bolsa, şony nobat diýip, hatar diýip şony ulanmaly. Bolmasa, alma söz geçip geçip öwrenişýärde bara, dil haly şoňa indi gidýär şo zada bara. Hmm. Mysal üçin, oňa bir mysal berýin. Dagyň çür depesinden bir daşy towlak goýberseň, hmm. ýere şol ýüzlerçe daş bolup ýetýär-de. Alyp gaýdyp harsaň harsaň dahyr ile ýany bilen. Şony başarsaň şu dagyň depesini tutjak bolmaly. Hmm. Şeýle şu dilem başarsaň baba sözüňi aýyrmajak bolmaly. Bolmasa halk ýa-da dil şoňa indik edýär. Ýöne alyp duran bolýar, ýöne alyp duran. Ýokunç kesel ýaly ol. O dil, o dil, o söz şeýdi, o sözem şeýdi, o söz şeýdi, bu sözem şeýdi ýa-da biriniň gidip o 100 söz, 200 söz, 1000 söz ýitgäýýär. bir ýüz ýylyň dowamynda. Türkmen sözlerinde iňlisler bilen gabat gelýän köp ýerleri bar. Hawa. Öňem gürrüň etdikmikäk şuny? Meň esasy birinji gözüme düşýän man sözi. Hum. Man a erkek adama. Nädip? Şol meňzeşlik nädip beýle bolýar? Mysal üçin, haýsy söz bilen meňzetýäňiz? Padyman. Hawa. Şu adam bilen bagly sözlerde türkmenlerde man sözi bar. Uçarman. Hawa, hawa. Edermen. Hawa. Olarda da adam sözem, erkek sözem. Hawa. Man bilen aýdylýar. Hawa. Ol ýaňky yzyndaky goşulma bar-a. Hawa. Goşulma pars diliniň goşulmasy. Şeýlemi? Hawa. Pars dili hem iňlis dili bar-a, aýdyp berem, ýakynlaryna aýdyp bersem, köp kişi gat haýran galar, siz hem haýran galarsyňyz. Mysal üçin, birader şeýle dämi? Hawa. Iňlis dilinde. Birader. Olam birader.

Şonda men aýdyp otyryn, diller alyş-çalyş edýär, bagt bilemzok. Müň ýyl öňem alyş-çalyş edýärdiler, iki müň ýyl öňem alyş-çalyş edýärdiler, şu wagtam edýärler. Bir kim bilýär, öň asyrlarda bil, ýaňky goňşy otyrdyrlarmy, otyrdylarmy, ýaňky pars dili hakykatdanam Ýewropa dilleri hataryna goşulýar, pars dili bar-a. Şeýlemi? Hawa. Ondan şol aralykda meňzeş sözler kän çykyp bilýär, işliklerem çykyp bilýär. Köplenç atlar meňzeş çykýar, onuň işliklerem meňzeş bolup çykyp bilýär. Mysal üçin, ýaňky aý, zat aýdaýyn, bizdäki göç sözi bar, bizde göçmek, işlik maýysyna da bar. At maýysyna da bizde. Türkmeni göçürjek bolsaň, ýanyndan göç geçir. At maýysyna da. Şol ýanky rus dilinde kaçawaç, olam göçmek maýysyna da. Rus diline geçje, rus dilinden hem iňlis diline geçje. To coach, ýanky paýtunyň üstünde aty şeýip dolandyrmak, ilek-ilek bar. Ondan soň kouç, kouçingden kouç bolýar at. Ýaňky bir adama türgen bolmak, şony seretmek, ýaňky eýt beýt diýip daşyndan dolandyrmak diýen hmm. manyny berýär. Hmm. Indi baryp haýsy asyrda näilip bolup geçdi, ony yzyna düşseň, çynyň etseň bilip bolýar, ol ýöne ýene-de pikir ýöretme, Ýene-de öňe sürlen pikir bolup gelýär. Anyk däl-de netijede. Ýöne sen makala ýazsaň, ýaňky dünýä çykarsaň, ýaňky bol aýdýan meni e, dünýä çykarylan makala ýazylan bu. Bu sözüň bar men öz-özümden ýaňky basketbol ýalak söz däl bu. Bu hakyky subut edilende daşy hut alymlaryň ýazan zatlarda. Biziň meň ýazan zatym däl. Şol ýalak bolýar, haýran hem alýaň. Tawar dowarmy? Tawar dowar ol oňa subut edilen zat ol. Ýaňky ýa hak geýalyk däl bulam. Ol tawar hakykatdan hem dowar sözünden ýaňky öňe arz çarş edilende kiçi mal bilen arz çarş edilýärdi. Goýun berýän, bir halta un alýan, geçi berýän, ýa bir halta diýeli şeker alýan diýen ýalykda. Şoň arasynda dowar sözi zat sözünden ýaňky tawar sözi dowar sözünden. haryt alyş çalyşynda ulanýar. Mysal üçin, ors rusundaki tamožin sözem bizdäki tagma sözünden de. Tagmalap berýär-de, girende serhetden girýär şeýtdirip. Basyp berýär tamožin sözünden şol. Ýöne wagtyň geçi bilen üýtgeýär, üýtgeýär ses alyş çalyş üýtgeýär-de, başga ses bolup çykyberýär-de söz. Dil bir hili maýyşgak zat, dil janly zat. Şoňa köp kişi düşünerok, ýöne duranda ýatasy uýalak bir zatdyr öýdýär. Dil janly zat, hakyky bir adam ýaly ol. Olam hassalanýar, olam gutulýar, oňam ýaňky ör alyp ösýän döwri bolýar. Gün adam ýaly, şol adamyň ömri ýaly. Şony başardygyňça ýetginjek ýagdaýynda saklajak bolmaly, terje halyna saklajak bolmaly. Ulanyşda saklamaly hemme zady. Duran ýerinde ulanmaly. Şo ulansaň göni ýitip Özüniň ýaňky tozana garlyp, taryha sümüp gömülip gidiberýär dil diýlen zat. Şu men öz kontentimi döredip başladym-a, ýaňky dil aýdýan bolan adamlar ýaňsylaýar, gülýär-de başda. Hatda men uniwersitete giremde-de dil türkmen diline girdim diýemde-de hemme kişi bir hili bakar-a, iňlis dile gir, ekonomika gir, hukuga gir diýip, üstümden güller-de, türkmen dilini kim bilenogaý diýip bar-a. Şol bir hili ýaňsylaýarlar-da, hakykatdan hem men şo ýerde şoňa degnama degýärdi welin, Sabyrlyk bilen öwrenýäň, okaýaň. Bar eken ana diýlip boljak, aýdylyp boljak, söýdürip boljak. Düşündirseň adam düşünjek, adam düşünmäne taýyn. Ýöne ýa-ki düşündirýän, düşündirenokda. Şula manysy şul diýip. Ýöne meň atam pespäl adam, ýa-ki mylaýym adam-da birhili. Ýuwaş gelenjik düşündirýär-de. Şu düşündirýärdigini men düşünýärdim şoňa. Mysal üçin babam pahyr düşündiren wagty bir hili zady düşündirende gowy düşündirýärdi. Meniň utýan tarapym hem şol gowy ataň, gowy babaň, gowy mamaň bolmagy. Yani okumuş maşgalada bolmagym. Atam taryhçy, babam lukman, mamam ejemiň ejesi-de. Mugallym Kakam okuwly pars dili edebiýatdan Magtymgulyny tören, ejem matematika mollum, ejem okuwly. Şol al okumyş maşgalada bolmagym men şu zatlary gowy öwrenip öz özleşdirmegime kömek etdi. Ýok eger ýok plan et diýip gygyryp duran maşgalada bolan bolsam belki beýle bolmazdy. Ýöne şol öwrenenim üçin maňa gowy şol mysal üçin men kakam bilen arkaýyn dostum ýaly gürleşip bilýän, ejem ýaly arkaýyn men degişip bilýän. Käbir maşgalar bar bilýän, bu kakasy Häýt diýýärem bolýan wara dim dyrs çykanok da bilýän, ýaman bir hili şol maşgalar men geň gördüm şonda kakasy bilen oturyp gürleşip görmändir da, oturyp arkaýyn dertleşip görmändir. Men kakam bilen arkaýyn bir meselede gürleşýän, ony kakam bilen şeýdip gürleşip bilýän, men ony gürleşip bilýän. Men atam bilen hem arkaýyn oturyp gürleşip bilýän. Babam pahyr bilenem arkan gürleşip bilýärdim. Hatda babam gaty degişgen adamdy. Şeýle bir gülürýärdi-de. Hmm. Onu barýan onu mamama da ýanky at dakagan indi köplenç garry adamlar öz ýan ýoldaşyna at dakagan bolýar-da. Hatda şeýle bir zat bar. Bir edil özüme şaýat bolup on bir wagtlar köne küşül satyn alýanlar bardy bilýäňizmi? Bizde bardy obalarda bolýan. Köne küşül satýan aýlanyp ýören babam ylgap çykdy-da otyrdyk bolýan ýanky. düýp boşda mamamdan düýp boşunda bolin çykdy da ine şuna mal gidin diýdi de mamam şulam köne diýdi de degişýät da degişgen adamda şul alak maşgala dolanmagym ýaman maňa ullakan peýda berdi dile nädip geldiň diýjek boldum bolin aýtdyň eýem şeýlemi dil ýaňky kakamyň şu pars dili edebiýat tutarmagy türkmen dilinde aslynda men kakam şular itergi berdi ýaňky däp dessurlary Atam, babam, mamam, enem pahyr dagy ýa-ni itergi beren bolsa, dil ugruna kakam meni zat, kakamdan höweslendim. Kakamdan gördüm, bir zat, bir zat eşitdi ýa aýtsa şoň manysyny düşündirýärdi. Ine şu söz şundan, bu söz mundan emele gelip çykdy. Mysal üçin tarpataýyn söz bar, bilýärmi? Tarfatul aýyn sözi-de arapçadaky gözümi açar salym diýmek bolýar. Bizde ýöne diňe bir adam ýok bolan wagty ulanylýar. Aslynda ol gözümi açar salym diýmek. Tarfatul aýyn diýmek. Şol adatlar aýdýar ol mende şol süýji zat döretdi. Bir hili höwes döretdi. Hmm. Şu dile bolanlara. Mysal üçin bizde esen bolsun diýýär. Salamy äkelen getiren esen bolsun. Şu biziň salam sözüniň ya salamatlyk sözüniň edil türkmençedäki manysy gadymy söz esen bolsun. Şol saglyk salamatlyk bolsun diýmek, şu esen bolsun diýmek bar. Onuň şol adatla düşündirýär, aýdyp berýär, öwredýän zatlary. Şoň men gyzygyp diňleýärdim şony çagakam. Neme diýipdim? Şol käbir sözleň ýa käbir nakyllanmy şuny manysyny düşündirýäňä şony gowy görýänle. Edil bir iki sany, üç sany. Mysal üçin ada aýdyp bereýin ýaňky iň dawaly, wawaly mesele ýegen ujy ýagdyr. Ýagam bolsa gowudyr. Şu aslynda ýag däl, ýag aslynda bolmalysy, ýaňky et paýlanyşykda uç ýagydyr, ýag bolsa gowudyr. Ondan indi şony bildi aýdýan da, şony sorýan aýdýan köplenç. Men diýýän sözüm şol. Injallyň muny diýende, şu nakyl ulanjak muny diýende. Men şu nakylyň ulanýanda 6 ýylda da wagt gelemok diýende. Ýöne biziň esasy meselämiz şu nakylyň dogrusy däl. Biz bollugyndan türkmençe söz ulanjak bolmaly. Türkmençeleşdirmeli sözler diýende, ýaňky Toşna diýdi, Hroşna diýdi. Ya biri gelýärdi, seni tebrik edýän diýýärdi, o. E, gutlaýan diýýär diýende, o. Şol biziň esasy meselämiz. Biziň halypalarymyz aýdýardy, türkmen aýdanda diýýär, bedäw aýtmany gowy görýär diýýär. Saňa ýadyňda galar ýaly aýt diýip bar. Ýagşy niýet, ýarym döwlet. Ýa harp bilen başlady, ta harp bilen dyndy-da, iki oňluk, iki oňluk söz bilen. Arkaýyn diliňe gelip kämilleşdirip, sünnäläp eliňe berýär, ulanyber diýýär. Hmm. Kösenme diýýär şuny. Ýaňatma şu wagt şu söz näme daýy diýme diýýär. Hawa. Kap mysal üçin tanapyndan towsup dur diýip, mysal üçin ylgap duran energiýasy çowup duran adam aýdylýar, hmm. tanapyndan towsup dur diýip, tanapyndan towsup dursa, ýüpünden diýen ýok da şony. Hawa. Taharyp towsup ýa ýüpünden böküp dur diýen oňsana. Tanapyndan towsup dur diýip, saňa uzunlap berýär şony. Ýa-da tamaňy taladan aýdyp söz bardy bilýäňmi? Hawa. Sen taharp bilen tamaňy, sen any, tama, tal, sen şony any owazlaşdyryp, sen tamaňy taladan aýdyp görýäň. A harp bilen saňa owazlaşdyryp, ýadyňda galar ýalak diýär. Tut diýmändir de şony. Ol taharpdan aşýar şolam. Olam ýene bir sady bar. Umydyňy ýene-de üzme diýmek şol bilýäňmi aslynda? Sebäbi agaçlaryň içinde iň port port bilýäňmi? Hawa. Döwlegenli bolýar da. Iň port agaç tal şol bilýäňmi? Tudadan diýmändir de şony. Tutdan daňryň näçe çekseň hem gopmaýar da. Tallan gopardan şatyrdap gaýdýar ol. Şonda da bar azjyk hem bolsa umydyňy sakla diýýär da şata. Görýäň, nähili taryh, nähili nepis. Getir o meni şu zatlar men şeýle aşy gidýär şu zatlar bar. Tire dogman nädip aýdypdyr diýip. Şol manyny okan wagtym, eşden wagtym bar. Şeýle ol beýhuş bolup ýere salyp bilýärmi şony? Ýa mysal üçin, olam il içinde, il içinde biziň dilewar adamlarymyz-a bilýäňizmi? Hawa. Şolar, şolar ýaly adamlardan hem gelýär şular zatlar bar-a. Mysal üçin biz bir ýere myhmançylyga bardyk. Halk döredijiligi-de. Hawa, halk döredijiligi. Halkyň içinde-de bar-a, näçe kitap okaý. Bir adam ýöne gezip ýören bir daýhandyr ýa çopandyr onda şoň aýdýan sözi bar-a, şeýle bir ýerine, jüpüne düşýär-de, hawa, jaýda. Jüňk bolýar. Jüňk bolýar-da, şondan alynýar-da, şol alnyp göterilýär-de bar-a, zady boluberýär. Aýanky halk edebiýatyna girip gidiberýär. Girip bardyk, welin howla bardyk, welin sowuk-da how, sowuk güni, gyş güni welin, ýaňky içinde biri bir ýaşrak oglan, bir ýetginjek, ýaňky aýakýalaň gezip ýör-de, how şypbykly. Egnem ýukaly, egnibaşym. E, inim ýylyň pingwinmaý diýipdi. Soň şo sözi bar-a, ýaman bar-a, çime düşdi-de. Şolar dile bar adamlar bu. Inim ýylyň pingwinmaý diýdi ol indi bar-a. E, şu wagt şu nädip kellesine geldi, pingwin nädip kellesine geldi. Ýaman ýerine düşýär daşy da, şony belläp alýan men. Soň belli bir ýerde ulanaryn bir hilek gülkünç degişme äheňinde bir zat ýazsam ýa-da bir ýankyýalak roman ýazsam şony hökman ulanaryn diýip belläp alýan. Ýa umuman esasy çagyrmamyň sebäbi özüm hem gyzykly maňa şu tema. Hmm. Tema näme? Bolýarmy tema? Tema bolýar ulanýar. Men bar seň bilen gürleşende ýaýdan turan boldum. Her kim şeý diýýär. Bir bir gelýär. Otyrdyk bolýar inim diýýär. Özüm şeý diýýär, gön gönmelet. Inim diýýär. Sen ýaňyna liçni gürlemände gorkýan edýär. Liçni. Liçni diýdim de menem ola olam. Hezil edip gülýär da. Ýene sypdy da diýär da. Şol ýalyk da ýöne şuny aýdaýyn ýa tema, telewizor, telefon ýaly latyn sözleri bar-a. Ylmy sözleri başarsaň degmeseň gowy. Şol dili gülkünç ýagdaýa düşürýär. Başarsaň terjime etmeli, başarsaň şu öz diliňde bar bolsa. Ýok bolsa latyn sözi, ylmy sözlerine degmeli däl. Ol hemme dilde-de bar ol. Hemem başga diller bilen Gamyş köpüni saklap berýär. Gamyş köpüň hemen owdan söz o. Gamyş köpüni bilýänsiň ha? Şe ýuwaş güleýän ýörelýär de, mülk gördüm gamyş köpüre. Şe bar. Meni bar. Meni meni götüren agal. Şeýlemi? Men mülk gördüm o ýaman gorkunç bar. Ýöne aňyrsyny geçirýär de netijede. Şo gamyş köpüni saklap berýär. Dil beýleki diller bilen goňşuçylygy saklap berýär. Ýaman gowy solat latyn sözler, ylmy sözleri degmeliler başarsaň. Ýaňky tema bolsun, ýaňky immunitet diýdi, matematika diýdi, kompýuter şo sözlere Dili gülkünç ýagdaýa düşürýär. Gerek däl şol. Garaz umuman edýän işleň menä gowy görýän gyzykly we köpçüligiňem bir has ünsüni çekesim geldi. Şoň üçin işleňde üstünlik. Sag boluň agam sizede ullakan Alla ýalkasyn edýän işleňize. Sizede agam. Gaýrat et dowam et. Sizem dowam ediň agam. Sözümiň soňunam ýaňky Gurannazar Ezizowyň zady bilen tamamlasym gelýär. Aglaly bile güleli, myrat tapsyn maksat tutan, biz näme bolsak şo bolaly, bolsa bolýar, eziz Watan diýýär. Şoň bilen jemläsim gelýär we meň köp gaýtalaýan goşgym şol. Şony şol adam nädip aýtdyka şo sözi diýdirýär maňa wara. Hakykatdanam. Köplenç şo wideomda aýtmasam, maňa diýýärler gaty görýärler. Ýagşylykly ýatlaşalyň diýmesem, agam diýmeseň, diýmediň diýip, hep maňa gelip ýazýarlar. Şeýlemi? Soň hawa gelip agam şony diýmediň diýip, diýmän görýän-dä ony. Diýmän görýän däl-de, diýemok käwagt welin, Şony am diýmediň şony diýip diýdirýärler. Sag bol. Bol sag bol çykaryň. Ýagşylykda ýaşa. Ýagşylykda ýaşa. Gördüňmi? Ýaňyltma çalakdyr. Ýagşylykda ýatlaşalyň. Ýagşylykda ýatlaşalyň. Sag boluň.